Thirtute inzawai in chibai leh vek u le, vawiin chu thu thar em em kan nei lo bawk a, nula senior changvawn bungthum chang sawm paruk hi ngaihhla vang u aw. Ziaktu, KMC, pasal neih te hi eng nge i rilruk ve tawh em tia uluk khun khan fahranah zawhna hi chu uluk lia han chhan chi pawh ni hian ka hre lo, he thu hi chu nuih zalo chung leh keh lui hui chunga chhan a ngai nawn fo. Pasal neih hi e, tih mai mai a ni lo aw, in pum pekna a nia sin, rawk rawk chiu chuan, Kei mithin che ultra, thil pakhat theih nghilh zawn buai vanga, na pawh hre uk lo, thutthleng leh darthlalang chunga tuan ching, mi tumlum, thenawm tar an che ina, sahel ei a nih saw, a tih tawn tawn thin. Kei hmeichhia leh mipa kara leng an tih fo vanga vawi tam hneh loh tur tih hriat ngawih ngawih pawh bak kaih lui ṭalh ṭhin mi luhlul lung lian lelul lutuk leh senior boxi hian khawi a pasal nge hmu zo se min tih hlawm tih tawhpui tham fe asin he thui chu a hrim hrimin in ti awm ang lo e a. Pasal nei tur te chuan mipa pakhat tal a awm a ngai ve tih in hre vek. Sualsa piang in nih hi chhunzawm zel in tum a mi, eng nge min zawh ziah. Bakah pasal nei bakah mau interview ka fail tih in hre lo a mani le. A ngel hawl thlak ka ni hlein em. Huat na pai loh thinlung thianghlim pu mi ka ni lo a, huat zawng ka pe na thei si, ka that chhe bawk si, ka phun cia ropui si, ka la duh tui ve em em lehnghal. Duhtui piah lamah chaw pawh ka heh leh zel an ti ka chhungten. Zingah ka tho tlai thei sia, chhungte pawhin tilte eng thei i nei a mi an tih deuh fo. Inchhung dungah pawha tlan deuh khut khut chi. Thupui leh thutak pai lo tih hriat fahranah tawng deuh puat puat chi. Nui bal ve thei deuh, chhul tha lo ang deuh an tih chi. Phur thut changah nui ring thei deuh. A bakah chuan tauh hmuam i an tih anga tum leh luau thin ka lo ni leh zel bawk sia maw. Ka tuan lah chu a han muang khawp a, ka ei in ve chhun hi dulah leh mawngborah chiah a thawk a nih ber hi tih tur khawp in nula inti ve si hi dul uchuak leh mawng tangkai lo. A hran pa leh sibisial bik em em ah puar luah ka nei leh bawk si, a rih duh zia aw, chhuk chho kal a harsat nak lai a tuan muang te min lo tih chu in chhung sek rek khawih te hi ka peih lo, ka peih hlawl lo. A bal then fo ah chuan tih balh ngai loh ka duh zawk, a bal chhun pawh tih fai nghal zel ka duh a, chutiang zel in a ti bal tu in a tih balh zuah ti fai leh nghal rawh se. Nula senior tih takah ka kawlh tel tawh. Tihfai ve ni erawh chuan bula cheng te in thlahrun ngawih ngawih na tur khawpin hmun kil kan hawl khu chuai chuai a, in la thawk bik zetin a ri thei zawng zawng kan khawng ri bur bur a, bungraw lian deuh te chu kan phih eng i lo bengchheng kual vel ta thin a, in mit thla thiam mai em. Ei rawngbawl ka thiam lo ka ti lo aw, Head Sala. Ka siam peih ve meuh hi chuan a tui dan hi a nih tur angin a ni lo mai zawk thin a ni e. A hahthlak asin. Ka la haihawt em em zui. Ngawi teh, thingpuia a fake a thlak theihnghilh tumin ka inleng ten thingpui transparent an intak hial kha a. A changkan hmel letling phian sap tawng khing bai a sawi hian. Funte sep leh hmanraw eng i lo te hi ka fel ka chhuah tawh tak tak hi chuan ka dah tha e ka tia ka danna hmun erawh ka hre reng lem hle lo va. Mamawh huna ber lah hian hmuh leh hi a har em em ringawt mai a fek fuk hian nui hmel ka tla chham van duai thlak thei e hmelchhiat tawh nak laiin hmel te hi a bum ro ve sia tho hlim sam thur phing pheng leh hmai an la mawm hluam zui phei hi chu chhe lai let der hrilhfiah tu ka ni mai a. Chutah ka la nui khat em em zui, thinrim lem lo mah ila thinrim in sang phek reng hmel hi ka pu rauh a. Chutiang teh hrep chuan mo interview ka pass in ring reng reng a mi bakah mi biang biak siam siam ka thiam ve lo. Ka va mo na tur te lawm zawng tur thupui fun chhe darh dan tur pawh ka ngaihtuah chhuak ve phak lo kemaw hian. Mi an rel pawn ka rel pui peih chuang lo. Pasala nu leh pa, a bikin pasala nu ti lawm turin ka be siam siam ve thiam lo ka ti nih chu. Locks, heti hian sawi zawk ang. Tlawn hming pu titia zalo chunga han he he kual vel hnua an khawi laiah emaw va kheuh chauha, Titi va vuak pui hrep ang chi te, an lawm zawng tur han tih sak emaw, han chet sauh sauh te emaw lah chu ka peih mang der bawk si lo a, tawngkam nem dei duai chi lo ni loh bawk nen, huh i ha, ka hahthlak a nih hi kei hi zawng chuan maw zing thawh hma te hi point lian lutuk a tling. Sikul ka kal ve lai pawn zing thawh hma ai chuan ti a, zan tlai var thak thak thlang chi kha ka ni ve hrim hrim a, mu rawh tia thinrim teu hlur thin zawk kha ka nia chuan zing thingpui te hi lum peih thak si lo hian a duh duh ka la ni zui a, thingpui hmeh tel lo chuan ka duh lo ka la ti ve khang lang leh nghal bawk si teh chai hian u a pawimawh ber leh mau zawng zawng te buaina bul umm pasal a farnu te. Ka sawi tawh kha ka thinh chhia, ka that chhia. Inteh khin phet ka tum a ni lo, anmahni ang nih ka tum pawh a ni lo, an tih ang tia an awm anga awm ve zel ka tum pawh a ni chuang lo. Sawi leh sawi hnu, midang han tih lungawi dan vel hi ka thiam ve hlawl lo. Tlawn leh fakderhna lam lem nuam ti zet an lo nih phei chuan e, ka chhe vek khi ni ringawt. Heng zawng zawng te leh thil te sep ho te te ni alang. Mahse, ho lam leh thu puar paw leng ni bik chuang hauh si lo te avang hian lawm mo interview ka fail ka tih reng ni. Interview ka pass theih loh vangin len rei hi nuam ka ti tawh zawk a maw? Unau leh thiante fate hi duat hle ila pangpar khawi vul chu kila. Awm hmunah hian in la boss hle ila chu chu a nuam rih deuh ber mai e. Khawilai emawa tute emaw rel bur va nih ringawt ai chuan chu bakah maw beisei na sang tak nena tlum te a thlir taka an mo nu lo thlir ve mek tu ka va lawi na tur te ka bar a khaih ta ni awm zia zanga makpa zawk kan nei e tia an phawk hmel tur te Hma kan ti hmel tur te pawh ka hmu duh bik aw zawng lo ve aw. Lo nei ve ta pawh ni la e, thenawm nu ho bawk kha a nia, tuikhur sual huaia min chhuah leh tu tur te chu mo kawlh, mo sual min han tih zawm leh zat anga maw kha aniang a, ka peih lo, ka peih hlawl lo, pasal tur te thenawm nu ho vang hian lawm pasal neih te hi ka peih loh. Mahse, ka chiang ve e mai a, veng tin hian thenawm nu a pawh a, Then awmnu bik riau ang chi hi chu kan nei vek. Cathy-in tertep lah hian ka lo zawng ṭah lui tui khur tho si huat sa run mai bawk sia le, pasal neih tih lam chu kawng a la bo deuh chu ni. Vanneih nge van duai thlakin lo nei ve pawh ni ta reng reng ila, chuti khawpa hrap nia insawi si hi ka pangchang leh dawn hem hem mai sia e. Pasala nu te mit thip tih reh nan pin a ka thai fo te kha an ngai a maw a nia nga hui ham ka taih mak nen a tlin lo chutah pasal te eng tin tin a maw a dih lawm kha an lo la ngai ve tho dawn bawk sia zan lamah te a hah thlak chu nih ber hi maw mahse hetia ka ti avang hian mu zo hlawl lo ah khan min lo ngai lo ula maw a ngai ngai a let kha chu ka tum bik hauh lo a nia aw. Tun atan erawh hi chuan nula senior nihna ah hian ka la lungawi ve hliah hliah em a maw. I thiante chuan fa an nei tawh asin, thiante fa i awrh dur dur ang a, tar kun khu bih thleng in te kha min han ti tawn tawn tawh bik loh u la, siamtu hian khawiah emaw ka tan a la thuk ru ri a, engtikah emaw chuan thul mawngah sichang nei thla an thuh ruk. Man chhuah a ni ta ang khan ka tana thu ruk hi pho chhuah ala ni ve anga thenawm nausen awih mut leh tih chaih nan ka hming an la hmang em hleinem nge ni vei ala lung ngaihthlak teh chiam lo ve huiha ar tui hi pa mut mai ka duh rum rum amah variang a tu ni maw iangin hmel tha ho min lo ngaihthlak sak avangin ka lawm lutuk ania video leh pekah thubeng varthlak nen kan inhmu leh theuh dawn nia ka lawm.